Neẓra dakken yura sebɛa n tebratin i sebɛa n tejmuyaɛ. D acu akken d neqqar sebɛa n tejmuyaɛ-agi ttermizent ɣer les périodes n umezruy n tmesgida yellan deg wasmi i yuli Lmasiḥ s igenni alamma d tuɣalin n Daglas.

yuɛer mami ugdud n Sidi Rebbi ad d-iban anda yettwaqehher mliḥ, u neẓra-d d akken aqehher n cciṭan à travers l'histoire non seulement deg berra n tmesgida i finalement yewweḍ yekcem-d ɣer daxel n tmesgida, anda tamesgida-nni i ttwaqehren akken deg lqern wis sin d wis tlata, ad nwali d akken à partir lqern wis xemsa tamesgida tuɣal d nettat i yettqehhiren. tabrat i yura i tejmaɛt n Filadelfia. Filadelfia lmeɛna-s d akken leḥmala gar watmaten. Déjà isem-agi n Douglas ad aɣ-d-ilaḥaq belli aṭas n wayen yellan positif

win surti win yeṣfan yellan d tidet win yeṭṭfen tasarut n Dawed ayen ara yeldi ur yezmir yiwen ad yeɣleq ayen yeɣleq ula d yiwen ur yezmir ad yeldi dakken sidi Rebbi mi ara yeldi tagurt yiwen ur yezmir ad tt-yeɣleq akken yebɣu yili umdan anda yebɣu yili umdan Ssneɣ lecɣal-ik. Atan ldiɣ tawwurt zdat-k. Ulac win izemren ad tt-iɣleq. Xaṭer ẓriɣ tḥerzeḍ awal-iw. Ur tenkireḍ ara isem-iw. Ɣas akken lḥekma inek d tamecṭuḥt. Ata wayen ara xedmeɣ i wid yellan si tejmaɛt n cciṭan. Ikaddaben-nni Ittarran iman-nsen d agdud n Ṛebbi ur llin. Ad ten-id-awiɣ ɣur-k, ad seǧǧden sdat-k, ad steɛṛfen belli ḥemmleɣ-k, deg-k i yella lferḥ-iw. Imi teṭṭfeḍ deg wawal-iw s ṣṣber, ur tefcileḍ ara, ula d nekk ad k-ḥadreɣ di teswiɛt n ujeṛṛeb ara d-yasen ɣef ddunit meṛṛa, i wakken ad ttujeṛṛben imezdaɣ-is. قريب ad yuɣal ṭṭef di liman ur tesɛiḍ deg-i i wakken yiwen ur yezmir ad k-yekkes taɛeṣṣabt n tudert i k-yettṛajun. Ad nwali d akken ay atmaten tisetmatin mazal mam leqraya deg wawal n Sidi Ṛebbi dagi d acu tajmaɛt-agi-nni tesmetkay-aɣ-id tajmaɛt-nni tis snat yellan d Smirna. ayɣer xaṭer d tigi kan i tt-ijmuyaɛ anda Sidi Ṛebbi ur d-inni wara lixṣaṣ neɣ leɛyub-nsent mais beaucoup plus ibeggen-d ḥaca ayen yelhan deg-sent ɣas akken d akken d tajmaɛt yeččuren d akken tesɛa aṭas n yiɛdawen mais ula d aɛdawen-is ad steɛṛfen ɣef ayen i txeddem. Akken d-nniɣ daɣen Philadelphia, lmeɛna-s d akken leḥmala n watmaten. Et c'est ce qui s'est passé, anda yiwen n lweqt tijmuyaɛ uɣalent dduklent deg wawal n Sidi Rebbi. uɣalent myeḥmalent i geleḥmala-nni myeḥmalen akken uɣalen ssawḍen lexbar n lxir i tmura n ddunit merra xaṭer après la réforme yella-d yiḍes après amzun il y a eu un réveil spirituel le réveil spirituel melmi yella yella le 18e akked le 19e siècle le début le 19e siècle

Nek, ma temyeḥmalen deg wagarawen, ad ken-ɛeqlen yimdanen dakken d inelmaden-iw i tellam. Tamesgida-yagini d tamesgida yebnan ɣef leḥmala, yebnan ɣef tdukla, yebnan ɣef linǧil, yebnan daɣen ɣef leqdic i d as-iluḥeq Sidi Rebbi. C'est une période anda c'est une période de mission anda lexbar n lxir yessaɣ